An do si mer erëm bei Daisy am Moment, de Svetloy rallelelelele mam Ben. Rallé. A mir hu lo déi Hallefstad erkunnt a mir gi lo mengl ech erëm weider. Sou Ben, wou bass du am Moment drun? Wann s du elo d'Strooss weider erop gees, wou bass du am Bus? Ech si lo beim Bus hei. Jo jo, hei lénks uewen. Ah do bass de. Dee wou d'Trap erop geet? Jo jo, genau. Ok, si hannert der. Entschëllegt mech lenke fir d'Schniefen. D'Krankheet ass alt nach ëmmer net wäsch. So, also d'Stroosse sinn zimmlech roueg hei aus awer. Ja. Zimmlech. Ah, waart, ech muss enker zréck. Ech wollt nach eng cool Foto vun deem Bus do maachen. Geh du mol weider, ech, ech komm direkt no, he? Ja, ja. Ja, Fotoshooting muss heiansdo och alt sinn. Gehéiert alt zum Spill dobäi. So. So wär dat dach relativ flott hei. Moment. Nee, da pack déi Fäischter erëm an. So. Sou. An zack. Wonnerschéin. Wonderful. Sou. Erëm ausserhalb Siicht. Ah, gi mer mol de Rescht vun der Stad hei checken. Ech si mol frou, datt se ons hei mol e puer Zombien agebaut hunn. Virdru war dat alles esou eidel an et huet déi ganz Zäit geleet, et géing iergendee kommen. Jo. An I want to eat something. Ah, si, ah, dofir ass eng Kierch, ja. Ech ginn emol ran checken, ob do eppes leeft. Dëst ass d'Kierch. Jo, mol eng Kéier onsen hellegen Härgott hei ubieden. Also an deene Verein, de Ben huet mer dat d'lescht Ke, äh, an deene Kierchen hei, Ben hat mer dat d'lescht Ke nach gezielt gehat, do gi ganz oft Fale gestallt fir Neuankömmlinge, wou se da Leit ranackelen an d'Kierch an dann an der Kierch ginn dann d'Dieren zougemaach an da gëss de bannendra vun alle Säiten ofgeknuppt. Äh, leefs du der Kräizung dohannen? Ja. Okay. Hei misst da irgendwo den Flickebüro kommen, ne? Ma ja, dee sinn ech grad um sichen, mee ech fannen en net direkt. Dee misst hei en Eck sinn, mengen ech, wann ech mech nach richteg erënneren. Ah Tom, weess de wat? Wat dann? Ech hunn nach eppes fir dech. Ah, wat dann? Da komm eng Kéier hei an dat gréngt Haus. Ah, wann ech elo ëm den Eck kommen, da weis de mer erëm de mëttele Fanger, gell? Hä? Dat gréngt Haus, dat do op der Kräizung? Jo. A wat ass elo um Wee, wann dat Ruckelen et hei zouléisst? Ah, do ass Policebüro. Tuerchter fir mech. Da komm erop. Ass zwar net méi am beschten Zoustand, mee. Aah, en Hutt! Gäile Schäiss! Ah, mee den Helm gesäit. Ech kuck mol, wéi den Hutt ausgesäit. Wann deen elo schäiss ausgesäit, dann. Oah, nee, ech setz jo Ranger. Fir de Lone Ranger. Gäile Schäiss. Sou, waart. Ma da komm, mer ginn elo mol bis an de Policebüro, mol kucken, ob mer eppes do fannen.

Ass jo zwar normal erakomm. Ech hunn d'Dier andru mol zougemaach. Ech muss lo mol hei nolueden. Black Cargo Pants? Nee, ech hunn alles. Canned Baked Beans? Ah, déi kanns de mol mathuelen. Ech gi mol erop kucken. Déi leien do bannen. Ech hu keng Plaz méi. Ech hu hei e Buch. Roude Rucksack. E roude Rucksack brauch ech net. Jungle Boots. Ah, déi si cool. Hues du scho Schong? Normal Schong, mee se si badly damaged. Ah, okay, nee, los se leien. Wat läit hei? E Big um Dësch. Oh, hei kënnt. Wow, ech hunn eng M4 fonnt. Seriö? Yes. Wëlls de mat als zweet Waff?

Na, dann hu mer déi hei mol mat esou. Bass du ganz ouen? De Problem ass, wann ech de Server elo wiesselen, dann, oder wa mer elo elo ophalen, ech sinn hei, wou ass d'zéngte Magazin? Do richt eran. Ah, do ass eent, ok. Zack. De Problem ass deen, wa mer elo den, wa mer herno ophalen an de Server wiesselen, dann ass et fort. Nee. Wéi nee? D'lescht Kéier war et bei mir fort. Nee, nee, bei mir net. Am Ufank ass et fort, mee wann s de e bësse waardes, dann entweder läit et um Buedem oder net direkt am Grapp. Wow, ass eppes um Daach? Nee, guer näischt. Peta, 10 Schëss sinn net grad vill, gell? Ech weess net, erwaart dass mer. Ech hätt elo geduet, et wär eng aner Waff. Ech hat geduet, et wär esou eng Schroutflënt, esou eng Police-Schroutflënt. Sou, wou ass déi Kenneth Bean-Souche soss? Ganz ënnen. A wéi engem Raum? Äh. Ah, do. Ass gutt. Eng vun deenen zwee oder esou, ech weess et net méi genau. Ass gutt, ech hu fonnt. Ech fannt en net. Sou, maache mer ons eraus. Waart. Kuck eng Kéier am Auto no. Vläicht fanne mer do Munitioun. Hm, nix dran. Och nix dran. Hu mer alt erëm eng Kéier kee Gléck gehat. Wou bass du? Äh, Där anerer Säit den Ausgang, direkt hei, direkt lenks vun der. Ah, ok, jo, ok. Bon, gi du doranner kucken, ech ginn niewendrun an d'Déngenshaus kucken. Gi mer an eist berüümt Haus hei. Do fënns de relativ oft uewen op der Trap Waffen. Sou Schroutflënt, Mousinen a sou Zeenen. Ah, dat ass gar näischt. Wat hu mer hei? Dat e Kichemesser. E Blo. Nee, dat hunn ech ronn zéiert. Gitt mir du. Nei Schung. Na fréck. Ah, hu mer nach eng, eng Soda. Nee, hei hu mer en Injection Vial. Ah, mir mussen och an dat Spidol do kucke goen. Dat klengt Feldlazarett, wat do war. Jo, jo. Vläicht spawnt do eppes Onschtelleges. Ech mengen, dat hunn se och elo gefixt. Ma ass se mol hannen zur Säit rëm raus? Gëtt se Haiser? Mat der Strooss. Bass der Strooss wou? Hei uewen. Ech si op der Säitestrooss. Säitestrooss? Déi zwëschen dem Policegebai an dem Haus wou s du rauf ass. Ech si lo matzen op der Haaptstrooss, op der Kräizung. Do ass kee Mënsch bei mir. Dach, hannert der. Ah do, ok. Dat do ass net matzen op der Kräizung. Komm mat hei zur Säit. Dat ass matzen op der Kräizung. Gi mer mol kucken.

Tjo, vläicht ass en an anere Spill ënnerwee. Nee, nee, ech hat mer méi. Ah jo, mir hat mer jo héieren. Ah nee, dat ass. Wéi dat hei blockt. Blockt iwwerdriwwen och bei mir. Zu mer hei Sailing Back, dee kann ee mathuelen. Zombie. Ah, huel iwwerhuel du dee, wann du wëlls. Well dat Ushanka. Ech hunn e Cowboy-Hut, ech sinn déck zefridden. Ok pass op du kënnt vun Zombie ech kann net wiesselen ne has nach e Blatttest kritt ech schon doch mal mat okay, alles gut ja. Schanka wat läit hei ah, läit rëm en IV Start Kit ich kann am Fong direkt verbannen am Sailenback ne ja.

Iergendwéi ass mäin gecraftete Sailing Bag verschwonnen. Keng Ahnung wouhinner. Boah, ech ka rem iergendwéi näischt ophuelen hei. Ech taste mol mäi Blutt. B plus. Ech kann iergendwéi net mathuelen. Boah, ech teste mäi Blutt och mol.

Ah, ech schmeiss mol raus. Ah, do ass en. Alles gutt, Schille. So, komm ons mol weidermaachen. Oh, ech bräuch mol nach e bësse Mausi-Munitioun. Jo, mee ech gleef, et kann der scheinend an der Stad dann nach vill fënns, he? Ech mengen net. Mir ginn emol nach déi puer interessant Haiser kucken an dann. Jo. Maache mer ons ewech hei. Jo, hei ruckelt et e bëssen ze vill. Wéi gesot, dat läit warscheinlech nach an der Alpha-Versioun. Jo.

Also ech fand d'Duerf ass nach ziemlech roueg, gell? Ech mein, da kommen och net vill Leit hin, ne? Ja, ech mein, denen ruckelt et och ze vill. Ech mein einfach, déi mengen hei ass nemme, hei ass nemmer näischt ze huelen. So, gi mer riwwer, do ass nach so e rout Haus. Kann Hei den kënnt nach en Zombie, kannst du d'Axt raushuelen? Ja.

Bon, gi mer nach dat roud Haus eke kucken. My stomach grumbles. Komm bei dir op. Zack. Ech gi och léiwer d'M 4 halen, wann ech e puer Kugelen dofir hätt. Wat hu mer hei? Der Fisch. Nach e bësse Fisch. Wéi gesäit et bei dir aus? Ass näischt. Ok, ma gi mer fir eraus erëm. Zack. Also ich will net wëssen wieso wieso e Gefecht ass wann. Ah fir ass am Mousenhaus. Soll man nach drin? Ja man huet nach den Zombie wo op der Kräizen do steet. Ich sinn zwar gespannt wieso e Feiergefecht ging verlafe wann wann so krass ging ruckele geil. Net erwëscht he. Ass näischt geschitt. Maass de mol gutt. Oh, hei ass Räis an d'ass Buff. Ech hu mol mat, eh. Jo. Gedrénks kann am Fong sinn loossen. Hei ass nach eng al Aaxt. Ech géing erop kucken. Oh, hei ass eng Déngens. Hues eng daune Jackett? Wëlls de gielen Hard Hat, Pristine? Nee, net onbedéngt. Säit och guer net opfälleg aus. Boah, meng Nues déi fänkt un ier ze laafen, hei. Dat ass dat schlëmmst, hä? Hei, elo kënnt en déck krasse Witz, pass op, hä. Meng meng Nues leeft a meng Féiss déi richen. Bon, gi mer erëm raus no deem gudde Witz, da muss mer d'Dier opmaachen, dass et nach kräfteg zitt, hä. Sou, ma ech géing soen, da wäre mer och esou gutt wéi um Enn ukomm hei vun eiser Excursioun. Jo. Ah, kuck mol nach fir aus dem Duerf eraus. Oh, hei geet elo ni rens eraus. Ach, hei. Ma jo, hu mer iech jo déi nei Stad hei presentéiert. Se ass wonnerschéin, zemools vill wonnerschéi Ruckler. Maache mer ons hei iwwert d'Feld ewech. Ah, ech si mol gespannt, wat nach esou vu Stied erauskënnt. Mee also, wann der meng Meenung wëllt héieren, wat hei nach feelt, dat ass einfach nëmmen esou richtegt fett Atomkraaftwierk, iergendwou esou en Industriegelänn mat sengem mega fetten Atomwierk. Dat kéint déck béis ausgesinn. Ma hei uewen. Oh, fuck. Oh, Ben? Dat war ech. Och, Gott am Himmel. Fuck, fuck. Komm, maan se ewech hei. Déi Waff, déi ass esou haart, gell?

Bass du nullen? Jo. Ah, ech brauch unbedéngt Munitioun. Ech hunn 8 Kugelen. Maja, wa mer elo d'nächst Kéier Richtung Airfield ginn, da musse mer dofir op de Bierg goen, do wou deen Tiermche steet. Jo. Vun do hu mer e klengen Iwwerbléck. Sou, ma ech géing soen, mir maachen zwar iergendwann eng Heck an dann beende mer mol fir haut. Dann hu mer elo mol eng eng Woch laang Rou. So kleck mer ons hei an déi Heck. Hei hannert den Hiwwel am beschten. An de Bësch ass wonnerschéin. Vun enger Stille. Da si mer zimmlech no beim Duerf erëm. Wéi? Scho rëm Duerf? Do ënnen ass schonn direkt Gleis.

Fir haut an da gesi mer eis bei der nächster Folg rëm bei Let's Play Daisy. Ciao Jongen! Ciao!